Rhwyfo! Pan dw i'n meddwl am y gamp dwi'n dychmygu llynnoedd gwastad, pinsent ar edgref, medalau aur, gemau Olympaidd. Ond mae 'na fwy nag un math o rwyfo ac dwi'n dod yma i Glwb Rhwyfo Porthmadog i ddysgu mwy am rwyfo môr. Ac yma yng nghesail Eryri, cychod Celtaidd sy'n cael ei defnyddio i frwydro'r elfennau hegar ar y moroedd mawr. A mae'r clwb, sydd wedi bodoli ers pymtheg mlynedd, yn paratoi at un o heriau mwyaf eithafol y gamp, y Sialens Geltaidd. Mae hwnna'n mynd o Arklow yn County Wicklow yn Iwerddon i Aberystwyth, felly mae o'n 90 o nautical miles fel mae'n dweud, rhyw rhyw 100 milltir fel fysa chi'n cerdded. Yym a a ma' ma'n ras sy'n mynd i gymryd rhwng 25 awr a pymtheg awr dibynnu ar ar sud fydd yr yr yr yr môr yn yn trin ni. Yn anffodus, cafodd y ras ei ohirio llynedd oherwydd y tywydd. Er hynny, mae sawl aelod o'r tîm wedi cwblhau y her yn y gorffennol, gan gynnwys Richard Aherne. Oedd hi dipyn o brofiad, daru ni gychwyn yn dda. Ond athon ni... yy o, mi gododd y tywydd a mi gymoedd o lot mwy o amser yn ganol nag oeddwn i'n disgwyl. Rhyw dwy awr ugain. T'o' ne' am diwrnod cyfa allan ar y môr. I fi 'di hynna'm yn swndio'n hwyl 'de, ond t'od be' nes di fwynhau amdano fo i neu' chdi isio neud o eto? Mae o jyst yy mae o mae o'n challenge a mae o m- ma' rywun yn gor'o' pwshio'i hun. Ac ma' sawl elfen y gallwch fwynhau efo'r tîm. Jyst yr ochr fwy social ohono fe ma' pawb yn fatha yn neud yn dda mor dda 'fo'i gilydd yym a ma' pawb yn enjoio be' dwi neud fatha rwbeth allan o rhwyfo gweld fatha cymaint o pobol gwahanol clybt gwahanol 'dyn ni'n trafeilio dipyn o dipyn o bo' man dros y dros y gwlad i gyd. Ma' 'na bob oedran yn yy yn rhwyfo 'ma yy o un deg chwech oed i i dros saith deg a ma' ma' 'na amrywiaeth fawr o bobol sy sydd yn yy yn y clwb. Ond y daith i Iwerddon sy'n nesa', a mi fyddwch yn falch i glywed does dim angen i'r pedwar aelod sydd ar y gwch dynnu'r rhwyfa am y cyfnod cyfan. Mi fydd 'na deuddeg ar ar bob tîm. Fydd fydd bob criw fydden nhw'n rhwyfo am ryw awr a wedyn fydden nhw'n newid i i cwch fawr hwylio. A fydd y criw arall yn dod yn ffresh ar y gwch? Yn gorfforol dwi'n meddwl, da ni wedi bod yn mynd allan cyn gymaint o weithiau, da ni, mae hwnna'n iawn, ond dwi'n meddwl seicolegol, mae hwnna illa, dwi'n meddwl ar y pryd, mae hwnna'n mynd i hitio faint mor anodd fydd o, dwi'n meddwl. Bydd modd cadw golwg byw ar sut mae'r ras yn datblygu ar wefan Celtic Challenge. Rhaid gweld sut gyflwr sydd ar y tîm felly, i'r môr â ni! Ond be ydy'r gyfrinach mawr? Wel, dan ni eisiau pawb mynd i fewn ac allan ar yr un amser. Mae'n bwysig bod pawb yn wneud hynna neu fel arall mae'r... fydd y cwch ddim yn mynd yn syth. Felly mae, mae, mae rhaid iddyn nhw wneud yn siŵr bod nhw'n gwrando a mae rhaid i fi wneud yn siŵr bod fi'n darllen y dŵr a'r, a'r gwynt y ffordd iawn hefyd. O, oh, mae'n hardd, dan ni mor lwcus de, yn cael rhwyfo. Mewn ardal mor hardd â hyn, pan mae 'na 80 milltir arall i fynd, dwi'n gwybod fod 'na bosibilrwydd mawr bod o'n mynd i fod yn rough 'di neud o o'r blaen. Da ni jyst yn mynd i gorfod neud be fedran ni neud. Gobeithio am y gora.
Mae 'na o hyd gyfle i paw- i rywun ymuno â ni. Mae 'na bobl newydd yn cychwyn trwy'r haf 'wan. Jyst cysylltu â'r clwb a wedyn fel dwi'n dweud bob nos Fawrth mae 'na mae 'na cyfle i bobl mynd allan i drio fo i weld os 'dyn nhw isio cario ymlaen neu beidio.